Edi kan, yɛbɛfa Mofidi kɛseɛ yi so na yɛde Mob Piafo ama Asantehene Ewura Naaseɛ Tutu Ɔpomsoɔ wɔ baabi a wɔpagya Asante frankaa de akɔ akɔduru ama wiase nyinaa ate Asante nka na ɛnnɛ yi woyɛ Asanteni. na woyɛ Ghanani na Nyame adom adom wo so ama woaba abɛhyɛ Santehene Akyiri Yaa ase a, dɛ sɛ ɛyɛ ahohoahoa wɔ mpɛnpɛnso a Yewura apagya Asante din de aduru wɔ wiase afanaa. Na yɛresrɛ Otwiragyampɔn Kwame sɛ obehu Yewura mmɔbɔ na ɔde Yewura asan aba abɛtoa yɛn asomdwoeɛ mu na waba abɛkyekyere n'Asanteman. Sɛ deɛ mfeɛ aduonu nnan ni a wɔbaeɛ wɔgu so rekyekyere Asanteman na wɔma Asanteman ayɛ krabɛhwɛ na asomdwie a ebinom anya no yɛwura adaworoma ɛberɛ bi a ɔbɛbue n'ano na ɔbɛkasa no saa asomdwie no bɛba. Ɛtɔ so biom mede aseda piesie bɛma nsɛntwerɛmfoɔ a ɛyɛ nnora nko ara na yɛto yɛn nsa de frɛ mo sɛ yɛpɛ sɛ yɛka na yɛfa mo afidie so de nsɛm bi de to Fransaman anim no, ɛwom sɛ na mmere no su adeɛ, nanso so moatie yɛn na ɛnnɛ moaba abɛwo yɛn na mode mo afidie aba abɛdom yɛn? Nananom ahyia ha ɛnnɛ Yawada anɔpa yi pɛ sɛ wɔne Nkransaman titiri di nkitaho, na nneɛma bi a ɛrekɔ so a ɛntwa yie na ɛwɔ nananom nyansaa mu. Sɛ yɛanhwɛ na yɛanka ho asɛm no a, ebetumi de oye-ne aba abɛto Nkrasnsaman soɔ no. Yɛpɛ sɛ yɛma Nkrasnsaman hunu na wɔn nso hunu anamɔn a wɔbɛtuo na wɔde afa ho sɛ ɛbɛyɛ a asomdwie a yɛwɔ wɔ Nkrasnsaman mu no, yɛbɛkɔ so ara anya saa asomdwie no. Bɛsɛ mfie bɛsɛ nson ni na sɛ bɛkan Nkoransaman a, ahensɛm aba abɛtɔ nkoransa ama asɛm no sɛbe akɔ akɔda yɛ ɔma yɛte aseɛ sɛ sɛbe ne Simimpɔ ne ɔte kɔkɔɔ soɔ na mmerɛ bi a ɔnya akwanya na ɔnso ne nsɛntwerɛfoɔ hyiaeɛ no ɔno ato n'anum tuo sɛ ɔnya nyaa akwanya Nkɔɔ ne se hɔ nkɔsee biribi nkyerɛɛ ne se, mekyerɛ sɛ ɔkɔse biribi a ɔnkɔsuaee mfa nkyerɛɛ ne se, na afei na ɔgu so a ɔretutu anamɔn apɛ saa akwanya no. Na ɛbɛyɛ hu, ɛbɛyɛ awerɛho, na ɛbɛyɛ nwanwa sɛ obi a afei na ɔrepɛ akwanya na wakɔse biribi de akyerɛ Ɔsantehene, na wonyanya saa akwanya no, nanso wobɛduru nkoransamma mu ha a, wose manto nnwom mfrɛ wo. na akyinnye akɛseɛ ase na woteɛ, ntwene akɛseɛ akyi na wodie, na wɔtumi tena ase de nna nyinaa nsi kurokorowa so, na wɔbɔ ne ho safohene, bɔ ne ho sambrane sɛ ɔno ne nkoransamman hene, na sɛ obi wɔ nkoransamman mu ha na sɛbe ɔyɛ ɔhene, na ɔsom nkoansamman hemaa Nana Atwum Wammo sɛ Abida Akani, na sɛ ɔhyia ɔno na wamfrɛ no man hene a, adeɛ kyeeɛ ara na wayɛ krataa na ɔde akɔto kurom ha, ɛɛ, FM. Sɛ saa awɔtene korɔ no wɔatu no ebi asi nnansa yi a, sɛ atiefoɔ bɛkan na Nkransaman bɛkan a, afe yi ara mu wɔayɛ bi ama Nana Dɔtɔ Baa Nsia Gyabaa, Gyasi Gyabaa. Wɔse wɔahu no, wɔamfrɛ no Manhene, ɛno nti wɔama mmarimaa akɔ. akɔ akɔbo no na mo ara monhwɛ, panyin a wadi adeɛ mfeɛ bebrebee ni na yɛtumi soma mmeranteɛ kɔ no so wɔ fie na yɛkɔbo no, ɛyɛ no sei na ɔwie a wanya adomfoɔ bi adom no ama yɛde no akɔ hospital na ɔda ayaresabea regye ayarehwɛ no na wasae ama polisifoɔ akɔ Sɛ ɔpɛ sɛ ɔde dede ba Dɔtɔ Baa kurom nti polisfoɔ bɛkye no na ɔda ayarehwɛ no yɛsan de aban taba akɔto ne nsa ɔfiri hɔ a yɛde no akɔtena police station. Ɛtɔ so biom eh Nana Abira Hemaa ate kurom ha adi Hemaa mfie bɛyɛ sɛ aduasa ɛni a kurom ha obiara nim sɛ ɔna ɛyɛ Abira Hemaa ɛna ano bra dabi ɔte dwom tɔn nadeɛ yɛse bɛsene kɔ ofie kɔhwɛ Wagu soro se wɔfrɛ wo sɛ boaboa nwomafoɔ ano na wɔn mmra ne dwumadie, woanyɛ, enti watu wo, nti wɔde obi foforɔ asi w'anan, nti seesei a wofie hɔ, wɔn mu wɔ hɔ a wɔn resi hene. Nti yɛka se yɛbɛka a, yɛbɛka ara de aba abɛsi Nana Kwaku, ɛɛ Kwasi Kunde, a ɔno nso so na na ɛretwa akyire sɛ Bɛnmuhene, ɔno nso so ne krataa na ɛda m'anim yi, ɔno nso wɔse wahu no, wɔamfrɛ no Nkoransan Manhene, ɛno nti ɔno nso wɔagye ne diberɛ de ama obi a yɛfrɛ no Yaw Kwarteng. Me ankasa a. Madaroma, meka sɛ ma Nkoranza man heman na me na meyɛ Nkoranza Asan man hene me nso naanu yi ara sɛ moatie wɔ radio so a ɔse me nso so wato me nsa afrɛ me sɛ me mɛyɛ ne kyeame na maama ammɛyɛ ne kyeame de ama obi a yɛfrɛ no Boakye Ansah Quao a ɔfiri Takyiman a ɛberɛ a ɔreba no Na saa aboagye a nsa kɔ ano yɛ me bodyguard nti ɔno na ɔagye me diberɛ ne me nsaase ne me nkonnwa sɛ ɔmmra na ɔmmɛfa. Enti nananom hwɛ nneɛma wei a ɛrekokɔkokɔ so no na sɛ yɛantu anammɔn na yɛanka amma nkuransaman anhunu anɔpɛ yi a yɛrekasa yi wɔnam sika ahene so afrɛ Senya hene sɛ ɛberɛ ada sɛ Senya hene amma asetena a wato ne ntam nti ɔbɛma polisifoɔ abɛte no. Ama sesei a merekasa yi, Busua Station Officer a yɛfrɛ no Mahama Malik, Inspector, waduru Sanya fie sesia yi de kɔkɔbɔ nsɛm akɔma no sɛ sɛ Ebenada wamma a, wɔn bɛba abɛkyere de no aba asetena. Na saa adeɛ wei deɛ sɛbe yɛwura koraa nyɛ saa. Sɛ yɛwura to ne nsa koraa frɛ ɔhene bi sɛ ɔmmra na wamma a, Menhu obi mpɛ nyinsɛm da. Sɛ. Dabi, yenni baabiara nkɔ, deɛ ɛwɔ ara ne nkra nsa. Enti yɛntena ase mma ɔno nko ara pɛsɛmenkominya ne ɔno nko ara anibere a ɔde bɛ tumi no yɛmma no hia no mma no nyɛ deɛ ɔbɛyɛ na ɔnkɔfa ntɔkwa biara mfa mma, efisɛ deɛ menim ne sɛ Konya hene nso de ne ho. Enti sɛ wo ne Konya foɔ koraa nya asɛm wɔ ɛhyeɛ ho a, ɛnyɛ afidie anim na nka ɔmanhene wotena. na wototo bi de ma ne wo nua no. Ɛno nti, yɛfa saa akwanya yi so na yɛsrɛ yɛn nuanom Gonjafoɔ nyinaa a asɛm wei ba a, yɛ wɔn ateɛ ne wɔn bo afuo sɛ ɛyɛ ma wɔn adwebrɛɛ. Yɛsrɛ wɔn, wɔnka wɔn akoma nto wɔn yam, na nnipa no a wɔtena afidie mu kasaa saa nsansɛm no, sɛbe wɔnsuan kyerɛɛ Santen hene nti, nkuransa adehyeɛ, yɛnnim no nti wɔnyɛ hene. Enti mo a wɔn kasa fa ho no, mo a wɔn kasa Nkoransa man hene bi na akasa nti ebia wɔn so de abufuo no kyena wɔn behyia Nkoransani bi wɔ wɔn asase so a wɔn ne no reba abɛko wɔn yɛsrɛ wɔn wɔn ntwɛn mmere pɛm yɛn wura ba bɛduru na yɛn wura naa ɔsantehene naa ba na deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ no npransaman mu, ɔno ayɛ, na deɛ ɔbɛtwe pɔnkɔ nsuo afena mu no wasua akyerɛ Asantenhene, ame Awurade a npransa hyɛ ne nsa no, ɔba a, menim sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so, ebuo ne anidie ne nuadɔ kwan so, ɔbɛhunu kwan a ɔbɛfa so a ɔne Gogyahene bɛhyia, na mentemeho ase biara a aba wɔ ɛhyeɛ so biara no, wahwɛ na watoto. Nneɛma bebrebee na ɛkɔ so wɔ npransaman mu, na ɛnnɛ a manya mo afidie yi, mede refa so na makasa akyerɛ bammɔ adwumayɛkuo a ɛwɔ kurom ha, Mekyerɛ polisifo a ɛwɔ ha, wɔn baeɛ, wɔahu sɛ Nana Nyomaa te ta afoɔ. Mmerɛ biara yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛdi mmara so, nso yɛbɛwie no na yɛn na wɔrekye yɛn, ɛfiri sɛ wɔn ne wɔn na ɛte baabi faako. Yɛnsuro kyeɛ no. Sɛbe, yɛn wura de reba no, na asase no nna hɔ pradadaa. Yɛn wura maa yɛbɛkoe. Yɛn wura taa yɛn akyi maa yɛkoe ansa na yɛrekyekyere Nkoransaman. Enti sɛ Nana ba sɛ ɔse yɛko a, Yɛnsuro sɛ yɛbɛko, na mmom yɛwura da bi a wɔka sɛ, Ɛnnɛ anibea aba. Yɛmfa sekan ne tuo nko mfa agyapadeɛ, yɛde ano na ɛkasa de fa agyapadeɛ. Enti yɛsrɛ polisifoɔ no sɛ wɔn ara nim ɛnnɛ a merekasa yi a ɛnnɛ yɛ Awɔda yi, ɛnnɛ yɛrekɔ re eh Sunyani High Court fa ahemfie a yɛato mu. Wɔn ara nim deɛ nti a ahemfie no aban de ne nsa ato so a mfeɛ nson ni yɛato mu a yɛmmieɛ. Ɛkyerɛ sɛ. Nkoransa ɔhene biara nni ha nti mesrɛ polisi biara sɛ ɔmu hunu sɛ Nkoransa ɔhene biara nni ha. Yɛn nyinaa aman so na yɛretwen. Deɛ tumi deɛ ne deɛ yɛ Ɔsantehene nti ɛkɔpem sɛ Ɔsantehene bɛsɔre na ɔka sɛ nnipa asimasi anaa ɔbenten na mede Nkoransa ahyɛ ne nsa no. Ɔhene biara nni kurom ha nti ɛsɛ sɛ ɔmu tie obi na ɔmu de gyina ɛso ɛyɛ ɛtu anamɔn bi. Nsɛnsɛm bebrebee ɛrekɔ so a at the appropriate time no we will officially write to the police. na mmom wɔahunu sɛ ɛkwan a wɔfa so a wɔn nneyɛe di wɔn nkorasamma mu ha no nyɛ, enti wɔtu wɔn anammɔn yiye na asomdwoe ne pɛrɛpɛrɛyɛ mmra. Nea ɛtɔ so abien yɛ nsɛnkyerɛwfo a wɔwɔ kurow mu ha sei. Sɛbe, da bi asɛm a meka ne sɛ, Sɛ wodɔ bɔɔdeɛ ho na wokɔto sɛ kwadu si hɔ a, sɛ ɛho koraa na wonsɛe w'adagyeɛ nnɔ a, mesrɛ wo gyingyam ho. Na sɛ kɔm amma ama woanhia kwadu a, ebia na wubenya adwene. na Onekɔn dɔkɔ de, wobɛte bi ama no adi. Nti deɛ wɔte kurom a wɔn yɛ wɔn sɔre a announcement yi a yɛyɛ afiri Nana Kwame Bafo wɔse yɛka wie a ma obiara mmɛyi akyire. Nti sɛ mmuaeɛ biara wɔ hɔ a wonya akwanya na woatumi akɔ akɔyi akyire no, yɛsrɛ wɔn wɔn nhwɛ no yie na yɛne wɔn ara na ɛfiri kuro yi mu, yɛne wɔn ara nso na ɛbɛtena ɛha. Madaroma, Nsɛm no dɔɔso, sɛ yɛse yɛgyae nananom nyinaa sɛ obiara nka bi a, ɛnhwɛ a, nkɔmmɔ fidie nso. Enti mmerɛ a m'aduru yi deɛ kakra a aka akyire yi ɛfa Boan na ɛne nsɛnsɛm a aka ho no, Nana Kwaku nso wɔ ha, ɔno nso de ne nyinaa ɛbɛto mo anim na moaboa ama obiara ate ne yie. Yoo! Bia! Bia! Bia! Bia! Bia! Nananom, nananom, menim sɛ. Nkwasa deɛ hyɛ bi ehuru sɛ deɛ bi na ɛyɛ wura santehɛn na ne kura ɔna ɛde ne ba awurade ba fopim ne ne yere ɛbɛkyekyere nkwasaman ɔkyekyere wie yɛ hwie yɛ a emu nneɛma nsase emu agyapadeɛ nyinaa na ɔde hyɛ ne ba ne ne yere nsa nti sɛsi a yɛkasa yi deɛ nkwasaman yɛ otumfoɔ deɛ firi tetetetetete. Nyɛ nnɛ. Nkwa nsa asase a ɛda hɔ yi ne bongya na ɛbɔ hyeɛ aba ase. Ewura ka da paa so. Wei mu kɔ report bi a ɛtumi bɛkye wɔn ne yɛde wɔn akɔgyina asɛnnibea ne yɛtwitwa gye wɔn. Wei mu deɛ kɔ a yɛse daabi, mo mo case deɛ ɛyɛ ahensɛm. Ne nyinaa fa kɛseɛ no ara so firi nsɛmtwerɛfoɔ a ɛwɔ Kuroduan mu. Menka nsɛmtwerɛfoɔ a ɛwɔ Ghana. Nsɛmtwerɛfoɔ a ɛwɔ Nkoransa, Dero FM, Fabia, Ɛkyɛa FM. Dwuma a wɔdi no no. Na yɛnkɔ hɔ, yɛnkɔ bobɔ din biara. Yɛn ma yɛwura ɔpem so aso ate sɛdeɛ kuro a ɛda hɔ yi deɛ ɛnnɛ, Nana Hemaa abusua panyin, Nana Hemaa, ne mma, ne nananom, Nana Hemaa ba no a ɔte apata mu no, ɛne Nana Hemaa akyitaafoɔ nyinaa, yɛnom henkwaafo o, hwanhwan o, obi biada, biada, biada, biada a ɛwɔ fie ha sɛ, Owura Kwaku Sorɔ, ɔyɛ dehyeɛ, ɔdi akonnwa a ɛyɛ yie, Nana Hemaa mmɔ ne din nti ɔnyɛ nkoransa mma ahehene nko. Yeah! Na wɔakogyina baabi, na wɔakogyina baabi sɛ yɛamfrɛ me man hene a, nti matu. Ɛnnɛ, seesei ara nso a yɛne wo kasa yi, Boana di kuro. Wɔse adekyee a yɛafrɛ no wamma nti no, gya asehene nkɔ Boana. Nkora sɛ gya asehene nkɔ nkɔgye Boana akonnwa. Sɛ deɛ bɛn nti? Deɛ bɛn nti? Sɛ deɛ bɛn nti? Nana Ɔda Awemeguru, Otumfoɔ, nneɛma a ɛkɔ so wɔ kurom ha no no, Nana Hemaa, obi a ɔtaa Nana Hemaa akyi anaa obi a ɔdi Nana Hemaa akyi biara sɛ wɔne wɔnom nyɛ adwene no, Ataatai a na yɛtaataa hɔ no, yetu wɔn firi nkonnwa so. Wokɔ kan na yɛde apolisifo aba abɛtaataa wo. Enti wɔada wo aburuw. Yewura, nea wobɛka akyerɛ wo nanaanom ne wo mma? Yɛhwɛ wo. Yɛ deɛ yɛse woyi Nyame a, wo na wowɔ hɔ. Yɛgye wo di. Ɔsɛe to aba bio. Ɔsɛe tutu a wɔbɛkyekyere Asanteman. Ɛnnɛ, wo ara wuni. Wo deɛ, yɛgye wo di sɛ wode amammerɛ ne amanneɛ na ɛyɛ adwuma. Yewura, yɛ deɛ wohu nti wo na wobɔɔ yɛn amanneɛ. Wofrɛe ka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ wo. na nkoransa, ɔhene biara nni ha, na obiara nso ntumi mfiri wo yere nkoransa he m'akyi nnsiw ɔhene biara wɔ ha. Nti wonnim sɛ yɛasiw ɔhene biara wɔ ha? Yɛagyina yɛwura w'asɛm a woka kyerɛɛ wo mma ne wo nanaanom ne wo mmɔdwoafoɔ sɛ saa asɛm no a wokae no ara so na yɛgyina, nanahemaa adehye busua, nananom, abusua panyini, nanahemaa, obi biara da nanahemaa tena nkonnwa, obi biara a ɔgye nanahemaa so, nea ɔyɛ no sɛ ɛyɛ Asante amammerɛ ne amanneɛ no, ɔda ama awuo. Owura Kwaku Suro, obiara nni hɔ sɛ ɔgye no tom sɛ ɔyɛ nkoransa man hene.

Germany no bɔ nto na man man ni na man man ma kyerɛ si ɔ akyerɛ sɛ kuransa wɔsi ɔman hene biara na wɔsi man hene a kuransa ahemfie no wɔbia wɔto hɔ obia hwɛ na ɔkɔ ofuofum hɔ ofuofum a wɔto hɔ no man hene biara ntena hɔ da Yɛda esi ɔdze bra yɛ gyedzi asɛmbifoɔ dea. Wɔde ma registrar ntsi sɛ da a obebue Nkuranhyɛ Aman nyina fie pɛ na gyesɛ yɛbɛto ntsi yɛnhwɛ yie sɛ yɛbɛkɔ hɔ. Hɔn a wɔbɛkɔ hɔ biara ɔno bedi enyim asɛmbra man ne n'ahemfo mpae ba panyin ma abusua nyina tse dza yɛtse yɛbɛn ntsi ɔtse ɔtse hɔ a. Akɔ kusua yi ara fa berɛ bi sɛ ɛsɛ yɛsi dan bi wɔ eh, Dɔtɔba ayɛ eh, aborɔfokyeɛfoɔ nkwadaa nkwadaa mu abotire ɛsi dan Dɔtɔba a ɛma nim sɛ mene ɔmo na ɛkɔ ba tena ba mekɔkyerɛ ɔmo plot

na moate m'ano asɛm sɛ maka bɔne bi atia mo anaa mogya mo a, momfa gyekɔte a asiei a mayi anaa asiei dada a esi ɛwɔ kurom a mayi afiri hɔ, afei nkurɔfo ayi afiri hɔ kɔ m'anim no. Ɔyɛ atete bea meyɛ hɔ nyinaa mapae. Ei, ɛno ma yɛbɔɔ dawuro sɛ yɛn ano ɔma mapae ma moayi akɔ hɔ. Ɛno anto biara nka mebɔne a mebɔɔ me wura amanneɛ no. Sɛ da me wura ɔne da o. Sɛ da sieyɛ ɛna me tiri da. Da pa ne wia sieyɛ ne yɛ nyina ma me ma ne ma sa deɛ me ma na nfa na nfa sa ɛna ɛkɔduru hɔ a ti a sɛ ɔmo de sika kɔ a ne wɔ pasa pasa pasa wei nyina fi kɔfi sorɔ ɛne paapes ne ne dɔm pasa pasa aboro pasa pasa ɛkɔre pɔtuma polisi a. Egu so ara te nsuahyɛ fam aba a ɛyɛ mfa no di. Ɛɛ hwɛ, na sɛ ano ne ɛɛ sex a sɛ egu so a yɛ ka titi. Ti mi na mi na mi sɛ mmaa ni bi a ofuro ma mi. Mi si bi ga yɛ kɔ etu fo ano yɛ kɔ bi efi asɛ bi a mi na nsa mi kɛseɛ. Ti mi nfu mama mrɛ ɛsɛ mi kɔtɔ ɛtɛtwe. Kwansa teki me si dɔ koma wɔ ma yen yere kukoo ma tere kondwa me me ma me ba panin nom nyinaa ka ne ho ayɛ ne ne ne gu man na wɔ yɛ abrante kwana to kuro wura gya yɛ yera na mene da so wɔ ne bɔ gya saa twi ɛyɛ ta bia ne bia te sɛ bia yɛ yɛ. Yɛn nuanom nsɛnkyerɛfoɔ a ɛnnɛ moaba abɛboa yɛn Ɛfa a ɛbiri soɔ yi sɛ bɛyɛ se atenkyena fa adeɛ a wɔde kyerɛ nsɛm bebrebee ɛnkanka ne FM stations a ɛwɔ kurom ha na wɔaka de afa deɛ sɛbe Nkwansa Man Heman Nabitum Wambrose Dudja Akanyi ne n'abusuapanyin Nana Rai Sapon ne Adesibusua no nyinaa hyiaeɛ, nnipa a nananom soo Nana Heman daeɛ na wɔhunu sɛ ne mu odu na n'animonyam. na ɔbɛtumi afa Bakupem akonnwa na wabɔ Asantehene Amee Akyekyere Nkoransa ama Nkoransa afa ne ntoma pa afiri ano. Ɛdeda nnipa bi ano wɔ kurom ha sɛ sɛbe ɛɛ wayɛ dreadlocks, watwa mpɛsɛmpɛsɛ, wabɔ n'asom, wayɛ tattoo, okura poma, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei. Yɛpɛ sɛ nnipa nyinaa hunu sɛ saa nsɛm no a wɔka fa Nana a. Yɛn Wura Nkwasama Ahemmaa bɔɔ ne din no sɛbe emu baako koraa nni hɔ a ɛyɛ nokorɛ sɛbe yɛn Wura Nana Ahemmaa bɔɔ ne din, ɔno ne me Wura a ɔte me nsa bonkum so yi a yɛfrɛ no Ɔhene Kodɔm a mprempren a yɛrekasa yi. Ɛnam sɛ yɛn Wura maa kwan nti, na wɔn soɔnkoɔnkoɔ nsuo mu nsuae nkyerɛ yɛn Wura nti, yɛn deɛ yɛnim sɛ Ɔte apataa mu, na yɛtwɛn yɛn Wura mmerɛ a yɛn Wura bɛma no akwanya na waba abɛse biribi de akyerɛ no. Nti sɛ mokɔhyia obi, na ɔno deɛ ɔse, Ɛɛ, Nana Ampadu nnwom bi a ɔbɔɔɛ, ɔse Kwata, mepɛ me deɛ ntɛm. Nti ɔbusa nsa, Ɛɛ, Ɛɛ, Ɛɛ, Ɛɛ, Mote aseɛ? Nti Mote a, Monte sɛ nnipa ho bɔɔha? Yɛn deɛ yɛmmu sa. Sɛ Nyame si wo hene a, mmerɛ mu, mmerɛ pa mu no, wo mmerɛ bɛso ama obiara, wiase nyinaa nnipa bɛhu, ɛnyɛ wo na wobɛyi wo ho adi, na adeɛ baako a ɛya ɛne sɛ wɔbɛfa wo akɔ dwabɔ ase na wobɛkɔ akɔtena baabi a ɛnsɛ sɛ wo na wotena hɔ, na yɛbɛhyɛ dwumadie ase na obi bɛba na yɛbɛka akyerɛ no sɛ yɛsrɛ wo, aha deɛ wonsa ha, enti si fam na obi mmɛtena hɔ no, awerɛho. Saa ntasentasee no na ate Owura Kwaku Suro Ɔno ahwɛ fam a wɔbesie baabi a wama ne ho so akoduro two minutes bi a na wasi ankora mfidie asi n'anim na watena anim sɛ nkora nsahene na ɔbesi fam ne ɛmfrɛ no nkora nsahene bio no, ɛno na ayɛ no dam ama afei ɔtoto ne nsa a obi a ɔbɛnya biara a ɔgyina n'ahene akyi biara na ɔde ne nsa regya boɔ. Yɛn Wura deɛ ɔso ɔnyɛ saa, wɔn deɛ wɔfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so, ɛkwan biara wɔ a ɛkɔwie wɔ aboboano, nti nkora nsa kwan yɛntwa no mfie wɔ ha sɛdeɛ ɛteɛ biara, yɛbɛkɔ akɔtwa. wɔ ɔpemsoa no mu, na ɛtwa ɔpemsoa no mu wie a, ansa na ɔno nso aba na waba abɛboa yɛn Wura ama no akyekyere nkora nsa. Nti wei deɛ yɛfa saa akwanya wei sei so ne afom afidi kɛseɛ so ne yɛde Nana a Sɛbe Nkoransaman Ahewa abɔɔ ne din de akyerɛ Nkoransaman sɛdeɛ wɔn teeɛ sɛ wɔabɔ no asom, ɔgyina mpɛsɛmpɛsɛ, ɔkura poma, ɔte sei, ɔte sei no, ɛmu biara nni hɔ a. Sɛbe, ɛyɛ nokorɛ. Yɛda mo ase. Yɛn Wura sɛ nhyira na ɔde ma mo. Ɛma ne nya abusuo, ɛma ne nya asiane ma wo sɛ wobɛdi Nkwanta Nwoma akyi. Na sɛbe, ɛdane sɛ boɔ a ɛda Nana Nwoma abotɔ so. Nti obiara nnyina pintinn, obiara nhyɛ ne sapɔ mu nsuo, ɛkɔmom sɛ yɛbɛko na yɛako adi nkunim. Na me deɛ, me deɛ, mehyɛ mo bɔ sɛ ɛka nipa baako ansa na nkunimdie aba a, me na ɛbɛka me, na mesrɛ sɛ mo nso monka me ho na memmra mo nkyɛn. Me din de Nana Ata Fosu Owusu Ababio a me na meyɛ Nkransa Asaman Hene. a mprempren yi me na mekasa ma Gyapong mu adehye busua a sɛbe Yewura Ba Bafopem Nkonwa da wɔn afie yi no. Na awia yi ne anɔpa yi, yɛto yɛn nsa frɛ nsɛntwerɛfoɔ a yɛn asɛm tiatia ara ne sɛ, eh, Nana Kwansa Manhima a ɛyɛ Nana Adu Kyimu Amonsa Adudakani a ɔyɛ Santehene yere prɛko pɛ. Yawura faa amammerɛ ne amanneɛ kwan so na de yii Nana Yaw Kodom sɛ ɔmmra na ɔmmɛfa ne nananom tuo na ɔmmoa ne se Yawura a ɔte kɔkɔɔ soɔ, Nana Osei Tutu, ɔpemsoɔ na ɔnkyekyere Nkoransaman. Amammerɛ ne amanneɛ nkɔ awieɛ, enti Nkransa sesie a yɛrekasa yi, obiara annya nsɔɔ afena mu anaa obiara nsɔɔ mpompo nsuo mu ansii biribi mfa nkyerɛɛ ɔte kɔkɔɔ soɔ. Enti nka sesie yi Nkransa ɔhene nni ha. Ɛyɛ Nana Hemaa Nana a Ɔno deɛ ɔpɛ ne deɛ ntɛm, nti wasoa ne mmɛn na wasesa nkyiniiɛ ɛnam sɛ n'akyiniiɛ boɔfoɔ na asipimboɔ ayɛfoɔ na ntwenenkafoɔ boɔ ayɛfoɔ nti, ɔno deɛ sɛ obi na edi ne birthday koraa na ɔbɛkɔ ase a na wasoa kyiniiɛ na ɔnam sɛ ɔno ne Nkoransahene no. Ɛnnɛ. Mefa m'afidi kɛseɛ yi so ama Nkoransaman ate sɛ ɔnyɛ Nkoransa hene. Ɔno ara na nsɛe sɛ mobɛkae a ɔnyaa akwanya kɔtenaa Ɔheneba Media so kasae. Ɔno ara n'anom asɛm kyerɛ sɛ afei na ɔrepɛ akwanya na wakɔse biribi de akyerɛ yɛn Wura. Yɛsrɛ no ɔntwɛn kɔpem sɛ ɔbɛnya akwanya na wase biribi akyerɛ yɛn Wura. Onya akwanya se biribi kyerɛ y'Awurade a, ada no ara yɛn nyinaa yɛbɛdi n'anim ne akɔ se biribi akyerɛ y'Awura ama no, ne yɛn nyinaa adwene yɔɔyɔɔyɔ ne nna ba nkoransaman mu, ne yɛaba abɛbue nkoransa ahemfie ama no atena mu na y'asom no. Ɛkɔpem sɛ saa mmerɛ no bɛsoɔ deɛ, meka deɛ ɛsi n'anim sɛ y'Awura Nkoransa Hemaa N'ayetum W'Abrɔsa Bi Daa Kani se yɛmma no nte aseɛ nnɛ, ɛnte aseɛ ɔkyena sɛ ɔnyɛ nkoransa hene. Enti da biara ɔsɔre a na ɔte afidie so. Ɔhene wei mafrɛ no wamma mɛto no eh, Dɔtɔ Baahene wamfrɛ me manhene mɛto no eh, Nana Kune wamfrɛ me manhene mɛto no Boana hene magye n'akonnwa de ama Gyase hene ansa manhene magye n'akonnwa de ama hɔ ahwan no eh, yɛ adɔɔso Deɛ yɛsrɛ bammɔfoɔ ɛwɔ ha ɛne sɛ yɛayɛ din akyɛ na mmom ɛno nkyerɛ sɛ yɛnyɛ mmarima Ada a yɛbɛka yɛn ho no wɔbɛhunu sɛ yɛn nso yɛwɔ mmarima taa yɛn akyi na mmom ɛnam sɛ nkoransa yɛ yɛdea na yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ Bible mu nnipa no a, ne ba wuiɛ na ɔno deɛ ɔhene kaa sɛ wɔretwa nnipa no mu aku no no akyɛ mu ɔkaa sɛ yɛ no yɛ deɛ ɛsɛ yɛnyɛ saa ɛno nti na mmerɛ biara no yɛabrɛ yɛn ho ase ama no anya kwan ɛtiatia yɛ so no baabi a nnɛ yɛaduru no deɛ yɛhunu sɛ ɔde ne nsa ɛpɛ sɛ ɛwɔ yɛn ani ɛno nti yɛn nso so ne nsa no a watene no ɛbɛn yɛn nea yɛbɛka ama nnipa nyinaa hunu sɛ sɛbe ntasi kɔkɔɔ Ɛwɔ obiara anom, na asomdwoeɛ nti na da biara yɛgyae te fufuo. Yɛda nananom nyinaa ase. Yɛsrɛ Nkoransaman nyinaa sɛ obiara nka n'akoma nto ne yam, ɛfiri sɛ yɛn Wura deɛ, ɔfa adeɛ a ɔkyɛ, na mmom ɔto ne bo ase, ɔyɛ nhwehwɛmu, ɔto ne bo ase de amammerɛ na ɛyɛ. Enti kyɛ a Nkoransa nsɛm akyɛ no, ankyɛ ansene ofuman. Nkoransa nsɛm a akyɛ no, ɛnkyɛ nsene ɛɛ, asumannya. Nkoransa nsɛm ankyɛ ansene yɛn di. Nkrantɛ asɛm, Ɛnkyɛ nsene kumawu, nso mmerɛ so yɛ no yɛn Wura kaeɛ no, baabiara yɛ bɔkɔɔ, saa na yɛnim sɛ nkrantɛ nso mmerɛ pa mu yɛn Wura a ɔte kɔkɔɔ soɔ, ɔbɛkasa ama asomdwie aba, yɛda obi biara ase. Deɛ ɔwɔ no ano nteɛ. Wei yɛ Richmond Island, aberanteɛ bi kɔtenaa ɛyɛ Tra wɔn traditional council hɔ kɔkaa sɛ. Yɛn mpɔtɔfɛfɛ yɛ sukɔ noma te sɛ yɛn, yɛabɛtena Nana Hemaa pɔtɔ so. Mepɛ sɛ yɛka ma no te aseɛ sɛ yɛnyɛ asukɔ nomafo, ɛna yɛnyɛ nkwadaa mpɔtɔfɛfɛ. Yɛn nyinaa, obi a na ɔte saa camera no mu biara no ɛwɔ, ɛwɔ, ɛbi, ɛyɛ dehyeɛ ɛwɔ fie ha. Na nneɛma a ɛnkɔ so yie ɛwɔ kurom ha na na yɛpɛ sɛ yɛn wura te na ɔdi ho dwuma ma yɛn. Nti yɛma abranteɛ paa pɛns a soa te sɛ kurom ha a ɛndu nyinaa firi abranteɛ no. One, nkoranga nko ara no yɛwɔ time a yɛto assemblyman foɔ nyinaa ba, the whole Ghana yɛto nkoranga foɔ nko ara different. Goddess lab baeɛ, abranteɛ yi de nkoranga youth kɔdii anim gyegye nkorɔfoɔ sika diiɛ ama nnɛ ɛho nsunsuansoɔ nyinaa amanfoɔ rehu, ebi mu awuwu nyinaa wɔ kurom ha. Abranteɛ yi kurom ha nsaase nyinaa wapɛ abɔ ne bo, wokɔka a wɔse. Ɛfiri sɛ ase na ɔtɔn. Yɛnim adeɛ biara a ɔde sika no yɛ de boa nkwadaa no a, aberanteɛ yi afa kuro yi nyinaa bɔ ne bo. Ne nneɛma a ɔyɛ biara, ɛmfa asomdwoeɛ mma kurom ha. Nti yɛsrɛ National Security sɛ tension a ɛwɔ kurom ha nyinaa no firi Paa Prince nti na tension wɔ kurom ha. Yɛsrɛ National Security sɛ wɔn, anaa yɛsrɛ Ghana aban sɛ wɔmfa wɔn nan nsi fam. Kurom ha a ɛndwo nyinaa yɛ Paa Prince. Nkoranza a aka akyiri a mpuntuo aka akyiri nyinaa ɛyɛ Paa Prince. Yɛanya Bono East Regional Capital nyinaa ɛfiri Paa Prince because ne nneɛma a ɔyɛ nyinaa no ɛmma kurom ha ɛnnwo, kurom ha annwo. Nti yɛbɛsrɛ yɛn wura sɛ yɛsrɛ no kwan bi a ɔbɛfa so a Nkoranza Gyapɔmu Youth Association kwan bi a ɔbɛfa so a ɔbɛboa yɛn na wama Nkoranza he nsɛm atwa biaa no yɛbɛsrɛ. Yɛ deɛ deɛ yɛnim ne sɛ adehye busua no yɛnim sɛ yɛ Nana a ɛyɛ Nana Hemaa ɔyii yɛ Nana Y'akɔdɔm de maa adehye busua no nyina, ɔno na yenim no, enti yɛsrɛ yɛn wura sɛ ɔnhwɛ na ɔnni deɛ nanaheman kaeɛ no so pɛpɛɛpɛ, sɛ ɛbɛyɛ a ɛnsɛe amammerɛ, because sɛ yɛgyae na saa amammerɛ wei sɛe, na sɛ abranteɛ wei tumi fa mu a, na akɔyɛ president, adehye bu eh, obi a ɔyɛ dehyeɛ biara bɛtumi asɔre prɛko pɛ sɛ meba abɛdi akonnwa, which is not right. Enti yɛsrɛ yɛn Wura ɔmmoa yɛn na y'adesrɛdeɛ a yɛde too n'anim no, yɛdeɛ y'ammɛ y'ammɛ gu obiara animtia. Deɛ yɛresrɛ ne sɛ Nkoranza Njo because of Paa Prince ne Kwaku Suro nti, Nkoranza Njo. Nti yɛsrɛ yɛn Wura sɛ, kwan biara a ɔbɛfa so a deɛ Nana Hemaa aka ato hɔ no, obedi so ama yɛn na Adehye busua no ho atɔ no na Nkoranza afa ne ntoma pa afira biara no, yɛsrɛ sɛ ɔnyɛ saa adeɛ no mfa mma yɛn. Yɛda ase.